Gudden Owend a wëllkomm an eiser Sendung vun de Chamberwalen 2018. Vill Themen, vill Punkten stinn an de Walprogrammer. Haut froe mir bei de Kandidat dem Pascal Clement vun den Piraten am Zentrum méi genau no. Schéine gudden Owend.
Gudden Owend.
Dir beschreift Iech an ärem Kandidatevideo als haaptberuffleche Benevole. Richteg.
Dat kléngt fir d'éischt e bësse komesch, mee dat ass ze erklären, Ech si prepensionéiert an ech hu scho virdru ganz vill am soziale Secteur als Benevole geschafft. Wéi ech do d'Pensioun vrun der Nues hat, do hunn ech misse kucken, wat méchs de dann elo? Do krut een op eemol vill Zäit an ech wollt schonn ëmmer dem Liewen dat erëmginn, wat ech eigentlech kritt hunn. Mir liewen hei zu Lëtzebuerg an enger ganz flotter Gesellschaft, wou mer keng gréisser Suergen hunn, wou awer vill Leit elo ukommen, déi Suergen hunn. An dofir war et fir mech evident, datt ech mech géif am Flüchtlingssektor e bësse méi beschäftegen. Dat ass ugaang, andeem datt ech eng Kéier an der Woch owes Lëtzebuergeschcoursë gehalen hunn, fir emol déi Leit kennenzeléieren, Dono sinn ech e bëssen an d'Foyeren zaubere gaangen, a wéi dat e bësse méi konkret ginn ass, hunn ech Leit kennegeléiert, déi déi selwecht Idee hate wéi ech an déi gesot hu komm mir grënnen eng Associatioun, wou mer Wunnraum siche bei Privatleit, fir Flüchtlinge privat ënnerdaach ze bréngen. Dat hu mer virun zwee Joer och gemaach, dat nennt sech Open Home. Mir hu mëttlerweil 72 Flüchtlinge bei verschiddene private Famillen ënnerdaach, an dat ass eigentlech eng Beschäftegung, déi mir vill Zäit hëlt, awer och ganz vill Freed mécht. Ech hunn och selwer zwee Flüchtlingen zäitweis bei mer opgeholl, hunn elo nach ee bei mer wunnen, mat deem ech och ganz vill Freed a ganz vill Spaass hunn. A firwei engagéiert Dir Iech als Kandidat bei de Chamberwahlen? Firwar d'Piraten? Dat ass eng ganz gutt Fro. Et war och net esou einfach, sech direkt fir eng Partei ze decidéieren. Da kuckt ee sech d'Parteielandschaft e bëssen un an et huet ee och déi Jore virdru schonn ëmmer misse wiele goen. An et weess een e bësse wat déi eenzel Parteien denken. Et huet een och Kolleegen a verschiddene Parteien. A wat mech un all deenen etabléierte Parteie gestéiert huet, dat war, datt déi Strukture relativ fest sinn. relativ hierarchesch sinn an een och net méi esou richteg mierkt, datt do nach sech vill beweegt. Et ass zimlech alles esou eng Einheitssuppe, wéi een op Däitsch géif soen, an dat huet mech e bësse gestéiert. An do ass dann d'Piratepartei déi aner Säit, wat éischtens emol eng jonk, eng dynamesch Ekipp ass mat villen innovativen Ideeën a virun allem mat enger Basisdemokratie, déi eng ganz aner ass wéi an deenen aner Parteien. An der Piratepartei ka jiddwereen a soll jiddweree matbestëmmen, Wou d'Partei higeet, de Programm gëtt zesumme geschriwwen, 't sinn net zwee oder dräi Leit oder e Rat där Weisen, déi de Programm schreiwen an déi aner nicken e mam Kapp of, datt en an der Rei wär. Hei gëtt wierklech ëm all Punkt am Programm gestridden. Wann ech soe streiden, dann heescht dat net, datt ee sech an d'Käpp schléit, mee dat heescht, datt een an enger gesonder Sträitkultur mateneen diskutéiert, wat ass richteg, wat ass falsch, een deem aneren nolauschtert an dobäi dann eppes erauskënnt, wat een och ka vertrieden. Nolauschteren ass. Ee vun den Atoue vun der Piratepartei, ech hunn et och scho gesot an anere Programmpunkten, eis Programmpunkten entstinn net um gréngen Dësch mat e puer Leit ronderëm. Mir gi bei d'Leit, mir lauschteren hinnen no. An dat ass eppes, wat mir ganz wichteg war a menger ganzer Aktivitéit an iwwerall a mengem Liewen stung de Mënsch ëmmer am Mëttelpunkt. Ech schwätze ganz gäre mat Mënschen an hei an der Piratepartei hunn ech déi Méiglechkeet, dat ëmzesetzen a mat drun deelzehuelen fir d'Welt zu engem besseren ze veränneren.
Dir sidd och Petitionär fir de gratis ëffentlechen Transport. D'Petitioun huet awer net déi néideg Ënnerschrëfte kritt. Enttäuscht?
Sécher ass een enttäuscht, wann een Energie an eppes stécht an hofft, datt dat géif goen, a wann een och mengt, do sinn awer nach méi Leit, déi där selwechter Meenung sinn. Et lieft een ëmmer e bëssen a senger Bull, wou ee ganz vill mat Leit ëmginn ass, déi déi selwecht Meenung hunn, an dann op eemol muss ee feststellen, et ass vläicht net jiddwereen dobaussen, deen déi selwecht Meenung huet, oder en ass an deem System Petitioun e bësse verluer. Et muss ee jo och soen, datt dat net esou einfach ass, wann ee wëllt wierklech eng Petitioun ënnerstëtzen, fir déi ze ënnerstëtzen. Enttäuscht, jo, déi eng Säit, déi aner Säit, nee. Well wann een elo d'politesch Programme vun anere Parteie kuckt, esou ganz kuerz vrun de Wahlen dauchen dann e bemol bei Regierungsparteien op, öffentlechen Transport gratis maachen. Do ass et engem dann natierlech e bëssen, wou een net weess, soll ech laachen oder kräischen? Déi eng Säit laache well de Sujet erëm opgehäit gëtt a wahrscheinlech, wann een dat esou kuckt, och wäert duerchkommen. Déi aner Säit kräische wann ee sech seet, mee non di Katze, wat huet eng Regierungspartei, déi an der Regierung eppes ze soen hat, déi elo seet, ech maachen den ëffentlechen Transport gratis, dat net scho viru 5 Joer ugekéiert, dann hätte mer elo alleguer schonn den ëffentlechen Transport gratis.
Dir hutt och e spezielle Programm fir den drëtten Alter. Wéi ass et dozou komm? Wat sinn d'Haaptpunkten dofir? Jo, wéi ass et dozou komm? Mir hu festgestallt, datt den drëtten Alter e bëssen dat verluerent Kand vun der Politik ass. Et gëtt ganz vill gemat fir d'Jugend, wat och ganz an der Rei ass. Et gëtt ganz vill gemat fir déi Leit, déi schaffen. Mee esoubal wéi d'Leit an den drëtten Alter kommen, also d'Pensioun hunn, dann huet een d'Gefill, datt jiddweree seet, oh do brauche mer näischt méi ze maachen, déi gi souwisou net méi wielen. Et ass jo esou, datt een ab e gewëssen Alter net méi muss wiele goen. Dat ass vläicht berechtegt. Mir mengen net, datt et esou ass. An dofir hu mer deene Leit ganz vill nogelauschtert, si mat hinnen trëppele gaangen, hu se begéint do, wou se sinn a se e bësse gefrot, wéi si sech hir Liewensowend géife virstellen. Fir eis war et ganz wichteg, net selwer ze decidéieren, wat gutt fir si wär, wat oft am politesche Programm de Fall ass, nee, mir hunn hinnen nogelauschtert a mir hunn eigentlech de Programm geschriwwen op Grond vun deem, wat si gesot hu wéi si hiert Liewe wëlle selwer bestëmme wa se al ginn. Wat sinn déi Haaptpunkten do dovunner? Mir hunn éischtens de Punkt, datt vill méi betreite Wunnenge musse gebaut ginn, d'Altersheemer ganz schnell mussen ausgebaut ginn. Et ass en Hohn, datt haut eng Persoun, déi hiert ganzt Liewen am Süde verbruet huet, wa se an den Alter kënnt, e bemol muss an den Norde wunne goen, wou se d'Leit net kennt, wou se oft esouguer Schwierigkeeten huet, déi Sprooch ze verstoen, well hei zu Lëtzebuerg schwätzt jo net jiddween d'selwecht Lëtzebuergesch, esou datt mir gären hätten, datt déi Leit kënnen do wunne bleiwen, wou se och ëmmer gelieft hunn, an engem Ëmfeld, wat se kennen a virun allem, betreit Wunnen och méiglech ass fir déi Leit, déi nach guer net prett si fir an en Altersheim ze goen. Well Altersheim heescht och, ech sinn net méi eegebestëmmt. Ech hunn eng bestëmmten Zäit, wou ech muss iesse goen, ech hunn eng bestëmmten Zäit, wou ech Gymnastik däerf maachen, wärend deenen aneren Zäiten ass dat einfach net méiglech. Esou hunn déi Leit, mat deene mir geschwat hunn, net verstanen, datt se wëlle liewen. An ech perséinlech mengen och net, datt ech wëll esou liewen, wann ech mol enker al sinn. Wëllt Dir och nach aner Mesuren huelen? Jo, natierlech gehéieren dozou och aner Mesuren, well wann ee wëllt wunnen an angeneem wunnen am Alter, da muss ee sech dat och leeschte kënnen. A leeschte kënnen heescht fir jiddwereen, deen am Alter ass, datt e vu senger Rent muss kënne liewen. Dräi ganz konkret Mesuren, Dat Éischt, d'Mindestrent muss esou ugepasst ginn, datt se engem Liewensniveau zu Lëtzebuerg entsprécht an datt se net ënnert deem Liewensniveau läit, wat am Moment de Fall ass. Déi zweet Mesure ass, datt déi Leit, déi an der Pensioun sinn a wou de Partner da stierft, gestrooft ginn, andeem datt se bemol no dräi Joer an de Steiergrupp I da falen. E Steiergrupp, deen iwwerlieft ass a wou mir der Meenung sinn, datt e Steiergrupp just nach soll een eenzege Steiergrupp sinn, hechstens nach mat engem Zusatzgrupp fir wann ee Kanner huet oder net, mee op kee Fall soll deen aarme Partner, deen iwwerlieft, gestrooft ginn an da gesot kréien, esou däi Mann ass elo dout an no dräi Joer kriss de dann eben elo de Steiergrupp 1 A a verléiers zwësche 400 bis 600 Euro de Mount. Dat ass an eisen Ae sozial ongerecht an dat däerf net sinn. An deem selwechte Kontext gëtt et eppes, wou anscheinend jiddwereen driwwer ewechkuckt oder jiddweree seet, dat muss esou an der Rei sinn, ech schwätze vun der Wittfraerent, op Franséisch an am offizielle Gesetztext Pension de survie, wou et engem scho kann helle ginn, wann een héiert Pension de survie, heescht dat, datt déi Fra just nach däerf iwwerliewen oder heescht dat, datt déi Fra nach gutt ka liewen? Och hei ass et esou, datt wann d'Fra liewelaang hire Partner ënnerstëtzt huet, deen ass schaffe gaangen am aktive Beruffsliewen, d'Fra war doheem, huet en awer ënnerstëtzt andeem se seng Wäsch gemat huet, fir e gekacht huet, seng Kanner groussgezillt huet an nach ganz vill aner Saachen a vläicht oft méi Stonnen dodomatter verbruet huet wéi de Mann op der Aarbecht. Sou, elo stierft de Mann An da kritt d'Fra da gesot, Ah, sorry, mee elo hutt Dir just nach d'Pension de survie zegutt, also d'Witfraerent, déi leider dann a gewëssene Fäll nëmmen nach 60 Prozent vun deem ass, wat de Mann virdrun hat a wat de Mann och weiderkritt, wann d'Fra gestuerwe wär. Do soe mer, an engem Zäitalter vu Chancëgläichheet a wou mer ëmmer erëm drop pochen, datt eng Fra an e Mann solle gläichgestallt sinn, kann et net sinn, datt eng Witfra doduercher gestrooft gëtt, datt hire Mann éischter stierft wéi si a si da muss mat 60 oder 70 Prozent vun der Rent vun hirem Mann auskommen, obschonn datt d'Käschten sech absolut net änneren. Op Ärem Video fuert Dir mam Vëlo. Ass dat Är Liblingstransportmëttel oder wat misst sech änneren, fir datt d'Leit mam Vëlo géifen Jo, also datt ech um Video mam Vëlo fueren ass keen Zoufall. Effektiv, ech wunnen um Randgebitt vun der Stad. Ech wunnen zu Beggen, dat ass 5 Kilometer vun der Stad ewech. Dat si kuerz Distanzen, déi ideal Distanzen eigentlech, déi jiddweree kéint mam Vëlo maachen, fir och den Transport ze entlaaschten. Ausserdeem ass et ganz gesond. Beweegt een sech e bëssen, et ass een an der frëscher Loft. Nieweneffekt, Et begéint ee ganz vill Leit ënnerwee, et kann ee ganz liicht stoe bleiwen, fir emol mat engem ze poteren, ze schwätzen, ze héieren, wat en gären hätt, esou datt een och als Politiker vill méi no am Kontakt mat de Leit ass. De Vëlo als Transportmëttel, jo. Natierlech net ëmmer. Ech mengen och elo wéi haut sinn ech net mam Vëlo heihinner komm. Dat huet e ganz einfache Grond, wann ech mam Vëlo heihinner komm wär, da wär ech elo ganz verschweessen an da wär ech net passabel fir an eng Kamera ze kucken. Mee fir déi kuerz Weeër an déi kuerz Transportweeër ass de Vëlo en idealen Transportmëttel an dat soll gefërdert ginn an och ausgebaut ginn. Wat awer wichteg ass a firwat vill Leit mengen ech de Vëlo net benotzen, dat ass, datt et net sécher genuch ass. Nach ginn et ganz vill Plazen, wou de Vëlo einfach e Stréch huet, deen e vun der Autobunn oftrennt, also vun der Strooss oftrennt, net vun der Autobunn, do däerf ee mam Vëlo net fueren, mee einfach just e Stréch, wat natierlech kee Sécherheetsgefill vermëttelt. Mir sinn dofir, datt déi Vëlosweeër separat niewent de Stroosse lafen, e bëssen den hollännesche Modell. wou de Vëlo och eng gewësse Prioritéit huet a wou och scho jorelaang Erfahrung ass. Et muss een d'Rad net nei erfanne fir hei zu Lëtzebuerg eng gesond Vëlospolitik ze maachen.
Wéi wëll Är Partei d'Wunnengsproblem ugoen?
D'Wunnengsproblem ugoen ass keng einfach Geschicht. Firwat? Éischtens ass dat net eppes, wat vu gëschter oder haut ass. Déi Wunnengsproblematik besteet scho vill méi laang. Et kann ee se an zwee Sätz resüméieren, Et gëtt net genuch Wunnraum an de Wunnraum ass vill ze deier. Do kann ee kuerzfristeg Léisunge Abréngen, mee hei muss laangfristeg geplangt ginn. Dofir soe mir, E Conseil national de logement soll gegrënnt ginn, wou Experten souwuel aus dem juristesche Beräich wéi aus dem Wunnengsbauberäich wéi och aus dem soziale Beräich sech zesummesëtzen an emol iwwer déi ganz Problematiken zesummen nodenken an enger Zort Think Tank, also Denkfabréck, wou se nei Ideen och nach kënne generéieren an déi Ideen, déi elo schonn um Dësch leien, nach eng Kéier kënnen analyséieren a méi konkretiséieren. Dat ass, wat d'Plangen ubelaangt. Wat Wunne selwer ubelaangt, soe mir, datt et méiglech ass, datt en drëtte Promoteur public kéint Wunnenge bauen, esouwuel Appartementer wéi och Haiser, an déi zu 10 Euro de Meter carré verlounen. Mat dem schéinen Endeffekt, datt wann de Locataire eng Zäit do dra gewunnt huet a sech decidéiert déi Wunneng wëllen ze kafen, datt en de Loyer deen e bis dohinner bezuelt kritt op de Wunnpräis ugerechent kritt.
Villmools Merci Pascal. Merci och. Merci un Iech fir d'Nolauschteren an e schéinen Owend.